अपन ख्याल रखब बढ़िया से आब तऽ जेबे ने करबै मानि लिअ जाय पड़तै आब पंजाबो नहि जेबै सब साथी भाइये जाइ छै तऽ हम की करबै हमरो जाय पड़तै ने जाओ बढ़िया से अपन कमाब ए? खाब काम धंधा करब सब अपन ख्याल रखब ठंडी उंडी छै तनी ध्यान रखब हम ठीक। लेकिन जाय लए जाइ छी बौआके हाँ। बढ़िआँसँ राखब बुझलियै बढ़िआँसँ खेलाब एकरा बुझलियै एकरा बढ़िया से लार दुलार करब प्यार बुझलिए बिसरब नहीं ना नहीं बिसरब दोसर दुनिया में भूल नहीं जाब हमरा नहीं नहीं बढ़िया से मन लगा के काम करब होता एकदम मन लगा के ही यार खातिर देखियो। जाए छियै दस टका कमेबै आनबै बाल बच्चा हमर सुखी से खेतै बढ़िया रहतै ताहि दुआरे जा रहल छियै एगो तो अपन मुन्ना ये छोटका देखियो सुतल छे

हम अपने सब ध्यान रखबे हाँ, हम अहाँ जाइ छी समय तुरंत समय पे कमे आके। पैस- पैसा भेजब हाँ पैसा भेजब अपन ख्याल रखब हाँ एकदम निमन ख्याल से रहब रखबे ओतऽ अच्छा देखियो लिअ जाय के मन नहीं करैया छोड़ के जाए के मन नहीं करे छै अहाँ के देखे छी एकरा देखे छी तो मने नहीं छै छोड़ के जाए बुझे ना जाय तऽ पड़त ना हाँ। एकरे खातिर तऽ जाय पड़त हमरो थोड़ी मन छै अहाँके दूर देश भेजै का

अच्छा ककरो से पढ़बे पड़ते अच्छा ठीके छै ई लाइट साफ कर ले छियै जाइ छियै

ठीक छै बाबूजी हम पढ़ि दै छियनि अपना गाँवमे जते एरियामे जे चिट्ठी उठी आबै छै हाँ। तऽ हमरे से सब पढ़ाबे आबै हाँ, छै तो पढ़लो तो गाँव में अइता छियै ना हाँ हमी छियै पढ़ल एकटा कथी लिखले छै बका बाबू बाबू बाबूजी का जी बाबूजी ह- ह- हम हम हम ठीक ठीक है बाबूजी हम ठीक है हम्म। यानी अहाँ के बेटा ठीक यऽ बाबूजी अच्छा अकर आ सकर सा आ सा अ अ अय अछि अछि कि आ आ आ आ हा हकर हा आहा सकर सब सब आशा अछि कि अहाँ सब ठीक ठीक अछि ठीक हे हे- हे बहे आशा अछि कि अहाँ सब ठीक अछि हँ। मतलब अहूँके कहैया कि हमर आशा अछि कि अहाँ सब ठीक अछि अच्छा

फैमिली केकरा कहै छै फैमिली तऽ हमरा इसकुलमे मास्टर नहि पढ़ेने रहै एक क्लास लऽ कऽ तीन क्लास तक पढ़ल केकरा कहै एकर मतलब जाड़ा है तऽ जाड़ामे फैमिली भेज दीजिएगा तऽ जाड़ामे कथी भेजतै फैमिली मतलब रजाइए होतै ओहीसँ ने जाड़ भगतै हीटर उटर तो गरीब आदमी कहते ही नहीं हाँ राजाई बाबूजी हाँ मतलब जाड़ा बहुत है हाँ। जे फैमिली के मतलब राजाई भेलै ए। सिरक जे कहै छै ओढ़ै छै अपना सब से हाँ हाँ तऽ हुआँ काम उम करै छथिन ने हाँ, काम तऽ हुनका ओढ़ै लेल सिरक नहि छै तऽ ओ लिखने छथिन

फैमिली एकेटा मतलब की छै ओहिमे तऽ सब आदमी हमरा आरके मतलब ओहिमे रहै छियै कहियो हमहुँ रहै छियै ओहीमे पुतोहु ओहीमे रहै छै मर मेजबान आबै छै तऽ फेर ओहो ओही फैमिलीमे रहै छै फेर ओकरो भेज दिअ पड़तै फैमिली सब आदमी तऽ हमरा एके फैमिलीमे रहै छियै एकेटा फैमिली छै कम लेट ओहो कहै छै छौड़ा भेज दै लए भेज देबै जाइ छियै ऐ छौड़ा जे चिट्ठी पठेलक हँ भेजलक हँ कथी कह के भेजला छला ओहि में लिखल है फैमिली मतलब भेज देला तो फैमिली एकरा भेजला ये के रहता फैमिली जे कहियो तो अहूँ ओढ़े छियै ने फैमिली तो ठीक है जाड़ा महीना को तो हमहू ओढ़ ले छिए हाँ। तो हमहू ओढ़ ले मोर छिए मेजमान आबे छै तो ओकरो दै छियै ओ ओढ़े ले ओ फैमिली कनियो ओढ़ ले छै ओहो भांगले छै फैमिली आँय? ओहो भांगले तोहर बापो ओढ़ ले छै हाँ सब ओढ़ ले छै की केना करबै एहि जाड़ामे एकटा फैमिली छै आ सब कोइ ओहीमे गुजर काटै छै वएह ओढ़ै छै कोइ अजिल फाजिल मर मेजमान आबै छै ओकरो दए दै छै ओहिना हमर भैया आयल रहै ओकरो दए दै ओ तऽ सब वही फैमिली में अपना नुआ दोबर कए कऽ ओढ़ि लेलियै ओ फैमिली देलियै ओकरा आ छौड़ा जे मतलब की छै

पढ़ लिखने रही फैमिली है केटा फैमिली जो फैमिली फैमिली चुप रे लोग सुनते की कहते रे तू एते कस का बाप का के धमकी देखबे छी आबते आबते रे एना बैठे बेटा ये बुढ़िया बूढ़ भाग गई कुछो बुझे तू मैं छी की काल छी हमर काल छी की- की बोल- नहीं नहीं देखो तो केना केना सब कस हमर बाप हमरा अंगना में सब अनपढ़ गवार छै कहल अनपढ़ गमार छी जे बाप का मैं कखनी ली धमकाबै छी चिट्ठी जे अबिते देली अबिते। लिख के हमरा पढ़ल छै गेलियै मुखिया के दगरे पुतो के मतलब हाँ। पढ़ा देलियै तऽ कहै छै हम लिखल छै फैमिली आ फैमिली हमे की अइया जानबै? केटा फैमिली तोरा भेजबै कि बाप ओढ़तौ कि दादा ओढ़तौ कि हम ओढ़बौ तोर कनिया ओढ़ै छौ मरो मेजमान मर आबै छै। मेजमान जते आब छै ए ओ फैमिली छियै मर मेजबान के स्वागत करे वाला ओ फैमिली तऽ हमर कनिया छियै तो तू मर मेजबान के स्वागत कराबै छी देखी ए पा- पागल भेली अरे अरे पागल तोरा आर भेल छी चिड़क सीधी में की लिखली फैमिली फट गए गेल गया है वो इसी में मर मेजमान को सबको कारोबार चलता है वो फैमिली फाड़े वाला चीज छै एकेटा फैमिली छै ने सिरा कर के जा चट ओ ओ कनी चुप फाट चुप चुप गेले चुप मैं आके गोड़ लग चुप लोग सुनते तोरा दुआर के बात लोग सुनते चुप चुप न बाजी बात बाजा दे छै कोबे कथी कहबी तब ने बुझबे हमरा रू

पैसा लए कऽ आबियौ किए तऽ माय बाप पहिलुका जमानामे पढ़ल लिखल नहि रहै अगर फैमिलीके अर्थ नहि लागलै तऽ तहिना हमसभ साथी भाय इष्ट मित्र सभके प्रणाम करै छियै यदि वीडियो देखियौ अगर ककरो नीक लागऽ तऽ हमरा नहि तऽ अनपढ़ नहि बनि कऽ बढ़िआँ जेना एकर चैनलके सब्सक्राइब कऽ दियौ लाइक कऽ दियौ बेल आइटम दबा दियौ नमस्कार